Tamm fall da goañv o oa tostaat. ret oa gant an annek udan benn gant lañjurus rok goañv. An den a lâr donc memes sklaer l'ar Sant-Pêr re vat d'un dud baour, d'un dud baour. Kerz da wellañ, ma sur e zigouranoc'h. Ah, bon, a raio ma damm. Ha ma eo bet goudret ar pep iliz met ket Sant-Pêr. ha ma eo aet d'un is-barrez, ha ma eo aet da gaout Sant-Pêr. Bonjour Sant-Pêr, euh, me zo sur ar peus ket ar, euh, ma bet aet tout ma lañjurus, ma gwall d'un traoù chom kemini tra be ganimp, ha meus ket ar, ur gwez d'ober vad de, de dud paour. Ya, Larsen Beer. Mais moi, du temps de rouen un aluzen ganeoc'h, hein. Me zo sur, va baradoz a zo traoù kouz, traoù fall, ha neus befe daou reine. Ha setu bouch me renar mo dim, ben viji de de leumoù, orioù a zac'h e matne ha traoù moz. Ha moz me rene fe me sambouet a te fem ben de gaout de de faire l'enjeu betek oh bon. Bon, ar euh, Sant-Peria, euh, gwirel ar mengouezh oc'h ober vad da dud bor, setu mez ront ur reiz skoet deoc'h. Skoet? Ha, ya, me skoet petit kaz dra, un tra. Ya, me pep miz, pou ti me dichin ba stank, ha ba stank zo feten, ha ba feten zo zo pech, ha ba ditan teot pechen, pi geo skoet pep miz.

Em eus bet c'houl zikoug a Sant-Pêr, ha tra m'ez eo ret oc'h. Goudret lar Loidan oa bet aet toute melanjur eus an roual ha tout an traoù. Ya, lar an den, me oar tout an traoù. Ha setu petra neus ret Sant-Pêr deoc'h, ben skoet vo pep miz. Skoet pep miz, ma ti kalz vras. Dros ret daou wenneg an diouz, zo zin tra a vil. Ma rafe ar marc'had ganin,

Peseurt marc'had ben, ben degla pe vo dimp En degla ma vo deoc'h met brezhoneg kalz dra met zo yañ c'hoazh gaudret degla all n'int tra d'ober po ti met degla petra peus c'hoant da gaout ben dijust mefe c'hoant da gaout ti 'nez roue 'nez benviji tout peseurt

Ben, me, me yac'h, bialc'h ez ve lar ba, ba lec'h all, me yac'h, ulan me samme, me samme moane. Met me aoun tao bet ler, setu me fe c'hoant de gaout yac'h, a vefe tiene din, a vefe kart de, de zigornei. Bon, lar, Paolik, ma, der, yan, gros po. Bon, me betik lan ham, a lavaras un dra c'hoazh em eus c'hoant da vout ganeoc'h. Ah, ma dad, tri, tri zra nann, intra muiañ. Mais oh, ma ket kalz dra. Bon, tra, gwell vo ma ma posupl reiñ mont d'oc'h. Ya, ma soñj er lêr, ma soñj er lêr, goudret ma zo mignon de ma soñj er lêr, a vez tav klas ar lec'h. Me 'ta ho klas a-vi-lerc'h, ha me garfet beutañ e-gichen Lerc'houillon. Bon, ar ma ket kalz rak, bon, kuivotal kichen o toñch, ba c'hoant bet. Ha, bon, me bet deklañv goudre da deglañ. Un diaoul na d'arri gozh, un diaoul e-lec'h oa un ti brav, a zed un iriadenn, roue un ene, benviji, memes oa lakaet bern-houarn ba direktoù-nor, bern koad d'ober tan, vanketin intra. Ha krog de Loïc ba e labour, de, de, de benviji, de houarno tiezek, ejen, ha de, de, de roulerv Beomp ket pilioù ha traoù mosen. Pan ket ket netra, oa an dud pemzik. Met toaz oa an dek vloaz dechu. An diouz oa bet lâret, digouet un diaoul da glas-mañ. Euh, allez, prest ar laouet e ouzon ganin, ya, ya, prest on, mais Az eus tamm labour a zo bet komanet dimp ha ma dad dimp echuno memestra. Peche bet mont o koñsoù ar, ar gwell-karr a zo az fizout fizout on deus pell sur m'or skuizh. Ha ma eo bet digoñsoù ar gwell-karr. Ha Laout eus bet van echu labour. Ha ne lavaret bon prezom de van, allez, det. Ya, mais qu'est-ce qui de

aio dont ken bin e vez vin. Eh, hop, deomp start-mañ al Lagnobeilhach. An traoù de dire gatoñ, n'eus jon lakaet yac'h gant youl barzh ar nanu. Hes na paotred a oa dud bras boudret euh, ugent da ouzhpenn, hein, ha peupin eus tapet pes mel mai,

N'hen eo mont da Baradoz, ha ne zio ket n'hen eo mont da Baradoz tamm hent strizh ga drej ha spern pep tu pa deu ur c'hontrezeg tamm o tamm o dreched a zech a pigne doc'h o peg o divicher o, o div vrec'h ha, ha n'hen megneg ouzhpenn ha ma eo digouet uh, pa direg nor Baradoz, nor prenet dizuz, hein, koulz e ti digoret Gwazneil, a yoa deus tok an nor, pau, pau, pau, de digor nor a Sant-Pêr, a yoa tramortant a ra baram hui tamm buelret hubus reuz zikour, abortant de wenn ma ma ma o klas ma baradoz, ma di o klas ma baradoz. Ah.

Bon, bet film eo aet en-dro etrezek Baradoz. Az oa dor o tamm ebet digor oa oa santer tigemer nan, tigouez Baradoz. Ha yon de hop, l'arme d'or, ar pichet nitra d'o war baran. Ya, met ar Loïc, memes pied lar la Baradoz oa ler brav ken ken. Just c'hoant da zell. Hag, sa bon, ma mañ a ket met gros, sant Per neus digoret hanter digor o nor, ha hez neus tonni donj da baral, ha yon eus int bet just al kutini donj diouzhtu, ha a zoa tud tigouei ba toull nor baradou, sant Per n'eus ket amzer da vont.